Hawn Fabio. U llum għandna lil Nigna wkoll magħna. Ftit fuq dal-post, daċ-ċimiterju ta' Witgħammiq, għal-ħabta tal-1837, kien hemm il-kolera kienet qed tinfirex Malta, kien hemm xi anzjani ġodan il-forti li kien hemm kienu qed jimirdu. U biex jippruvaw biex jieħdu prekazzjoni biex ma tkomplix tixteret il-marda, iddeċidaw li joħorġuhom. Imma ġara appuntu eżatt il-kontra, ġrat straġi, għax xterdet ħafna din il-marda l-kolera, kien hemm xi fuq 800 anzjan illi mbagħad ehm, ħadu l-marda, bdew imutu u fi sforz ta' paniku bdew jitfnuhom falqa, appuntu fejn qegħdin bħalissa għal-lejla, ehm, bdew jitfnuhom fl-alqa u Jgħidu li anke kien hemm min indifen ħaj. Issa din qrajtha wkoll fuq il fuq hemm tabella aħna u dieħlin mal-bieb. Fatt kienu ġabu ħabsin minn Sqallija biex jidfnuhom biex ma tkomplix tinfirex hawn Malta. Eżatt, jiġifieri pruvaw jagħmluha l-ġid imma sfortunatament marret il-baħar. Storja vera traġika. Ħafna. Ħafna.
tal-biża'.
Dal-post anki hawn min jgħidu li qala' l-grazzji, jiġifieri kien hawn min ġie jitlob hawnhekk u qalgħu l-grazzji. Infatti jgħidlek kien hemm ħafna ħafna devozzjoni. Hemm miktub hemmhekk ma rajthiex din. Iva wara snin bdew bdew ikun hawn iktar devozzjoni, tant li mbagħad inbniet il-kappella wara. Mhm, ija dak naf.
Ġifieri baqa' jġorr ħafna n-nies baqgħu il-post baqa' xi ħaġa importanti hu għalihom ħafna. Per eżempju storja li rrakkuntawli jiena fuq dan il-post, kien hawn Kien hawn mara kienet ġiet mat-tifel, pparkjat hemm barra, u kif daħlet fuq wieħed minn dawn il-bankijiet. Filgħodu jew filgħaxija?
Filgħaxija dal-ħin.
X'insejt nistaqsik? Filgħaxija. U ilu dan jew riċenti? Ma nafx, imma naħseb li ilu tikka żgħir, eħe. Fuq wieħed minn dawn il-bankijiet hi u dieħla, it-tifel kien għadu qed jipparkja. U fuq wieħed minn dawn il-bankijiet tgħid li rat mara bilqiegħda u ovvjament kif daħlet, mhux ħa ngħid ħasdet imma kienet qaltli li rajtha stramba f'dan id-dlam mara weħedha tipo ġo ċimiterju da fimt. U fil-fatt kif daħal it-tifel qaltlu qaltlu għaw in-nies qaltlu qegħdin jitolbu. Alla x'nies alla x'inti tara? Qaltlu hemmhekk qaltlu qaltlu hemm dik il-mara. Sada ħbieb wieħed hawn. Meta ħarset lura ma ma kinitx qedem, tajt li kienet qiegħda bil-qiegħda fuq wieħed minn dawn il-bankijiet ma fuq l-imnaħa. Ma storja interessanti, ma speċi. Jiena l-ewwel darba li ġejt hawnhekk, intom ġejtu hawn? Nejna ġejtu.
Ġieli fl-arkwati hawnhekk jiġifieri għax short cuts minn daw minn hawnhekk għal Smart City u hekk jiġifieri mal-bqija qatt ma ressaqt lil hawn. Naqas jien. Jiena ġejt kemm il-darba hawnhekk fil-fatt reċenti ġejt kelli workshop tal-fotografija ġibthom hawnhekk niftakar u qgħadna nilagħbu bil-light painting fuq il-kappella u fuq il-monument insomma konna ħafna nies. Imma ovvjament ma rajna xejn. Illum naraw din l-investigazzjoni fejn ħa twassalna hawn. naraw naqra kif dħalna l-ewwel ħaġa li għamilt bħalma nagħmel is-soltu. Illum Fabio ġab il-K2 meter tiegħu wkoll tiegħu personali. U l-ewwel ħaġa li għamilna sweep jgħinna biex nagħmlu naqra base reading tal-post. Sissa għadni ma rajtx anomaliji ħanajtek. Għandi trajfield meter qiegħed hawnhekk li qed jaqra wkoll l-EMF. Għandi l-K2 meter tiegħi. Quddiem il fuq it-tarax tal-kappella hemm ir-rempot, ħa nħalluh hemmhekk għalissa għadu s'issa mhux miex hawn, u hawnhekk għandna l-flaxtu li ħa nixgħluh iktar tard biex insaqsu dawk il-mistoqsijiet tas-soltu, aħna nsejħulha l-piramida. Illum mhux ħa nużaw il-laser grid għax hawnhekk ovvjament qegħdin fil-miftuħ. Naħseb illum dak huwa l-equipment bażikament li ħa nużaw. Il-rempot Għal min ma jafx, bażikament hu jemittja l-EMF tiegħu u mbagħad ikejjel iċ-changes fl-EMF tal-madwar, jiġifieri. Aħna hawnhekk qegħdin naħdmu dejjem bl-EMF, ħlief il-piramida, il-piramida, piramida ma taħdimx bl-EMF. Il-piramida għandek proximity sensors, fil-fatt tintuża iktar bħala response tool. Ġifieri aħna ħansaqsu l-mistoqsijiet u ovvjament skont il-bozza li mtix għalhekk hux il-ħamra jew il-ħadra iva jew le bażikament. U ovvjament ukoll ħaturik jekk resaq xi ħaġa viċin tagħha. Issa, jekk nersqu aħna wkoll ħaddoq bħalissa mitfija. Analis għandha il-thermal camera wkoll. Jekk naraw. Predator. Naraw xi ħaġa bħal ta' predator, eżatt. Saħud li x-ray biha.
Mela, nibdew l-investigazzjoni tagħna. Ejja, tagħna. Ħammun nixgħal ir-rempot mela. Ejja. Ejja lina.
All right, mela. Ir-rempot qed jaħdem.
X'jiġi dak jekk jersaq xi ħaġa li ħidoq?
Dak assaċ u kif bdejt ngħid l-ewwel u jemitja l-EMF tiegħu. Mhm. Issa jekk jara kambjamenti fl-atmosfera ġifieri fil-madwar, ah, kif taqbad tersaq leħ u ħajdoq. U ktar ma tersaq viċin, u ktar ma ma li jemmef tkun qawwija, ktar ma jkun hemm changes. Ovvjament ħajqbad idoqq u jixgħal. Għandna l-ispeaker mixgħul ukoll ħalli nixgħalu l-app, il-ghost tube, ħalli ovvjament jibda nużaw dak il-random, random words. Ma nafx jekk hux qed niġġennen. Ġara.
Imma dik ix-xemgħa kienet mitfija. Xagħlet issa. Le, naħseb mixgħula kienet. Mixgħula kienet. Mela, illum ħa nixgħalha. Full sensitivity, jiġifieri jekk nersqu viċin tagħha ħa taqbadna. Ħantuha ċans tikkalibra. Nittestjawha wkoll. Qabdet il-mirko fil-fatt, tara? Mhm. Issa jekk qiegħda sensittiva ħafna fil-każ nirranġaħħa. Qiegħda sensittiva ħafna. Eżatt, eżatt. Nirranġawha naqra mela. Ħanix għall-application minn issa. Sorry, mhux fuq dal-mobile, mobile ieħor. Alright, daqijat listening, ħanitfaw, ħanitfaw fejn il-basket, ħalli laqas ikun fidejja. Suppost volume qiegħed full.
Qed timmarka lil hawn, eh? Aħbiċ.
Tinħasdux għax. Qed timmarka l-piramida. Eħe, mela, rempot mixawl, piramida mixawla, K2 meters. Hawnhekk għandna it-trifield ħanerġa' nixalu għax dana u għandna radiation meter ukoll. U nibdew naraw naqra jekk jiġrix xi ħaġa. Mela, naraw kien qanqlu xi rispons. Naħseb qed taqbad il-mirko. Mhux qiegħed quddiemek. Le, all right.
Jiena PK Meter qed jgħid jitla' ftit. Anki jien qed jitla'.
Ġifieri qegħdin naqblu s'issa.
U Nina timmarka wkoll. Nina timmarka wkoll. Ġara, ġara.
Għalli li sabiħa.
Ġara Nina, xem.
Nina lemħet xi ħaġa. Nispera mhux xi ġurdin. Jo għattu sta jista' jkun għax kien waqt ħates l-ewwel. Spikkej mi daħ stella. Għara, ġifiri rabjat. Għara, għara, għara tim marka. Anke tijaj.
Mela ħanibdew, ħanibdew il-retwal tas soltu Aħna qegħdin hawnhekk jekk hawn xi entità jew xi entitajiet jixtiequ jikkomunikaw magħna. Tuna naqra ta' sinjal. Għandna l-apparat, hawn ħafna apparat. Da tiġa bda jieġa. Nka tiegħi. Mhm. Mela. Flimkien iju, l-istess saraħ. Flimkien eżatt. Jekk hawn xi entitajiet li jixtiequ jikkomunikaw magħna, ituna sinjal. Għandek il-piramida, għandek ir-rempot, jgħat fuq it-tarax ta' kappella, jekk tersaq viċin tiegħu jixalu jdoq. Il-piramida fuq ix-xelluk għandek iva, fuq il-lemin għandek il-le, jekk tersaq viċin tagħha tkun qed tirrispondina iva jew le. Hawn xi ħaġa hawnhekk? Hawn xi preżenzi madwarna? Kejtu meter qed jixalli aħmar. Mm, mm. mm. Jispajkjera. Nejli u marru.
Għadu ma spajkjax darba da. Mela, all right.
Le. Le qed jgħid. Jew jgħid Vascello wkoll. Le xiex?
Biex irrispondejt nasinjal li hawn xi ħaġa. Kejtu miter qed jixal.
Għandek gost bil-preżenza tagħna?
Dajjex għal qiegħed.
Spajkja ta' veru tiegħi jara. Tiegħi spajkja fuq l-ewwel.
Tixtieq tikkomunika magħna? Jekk iva ersaq lej il-piramida.
Tista' tgħidilna xi preżenza inti? Jekk intix xi ruħ ta' xi ħadd li qiegħed midfun hawnhekk, iva jew le? Jew jekk intix xi ħaġa differenti? Torina li qegħdin hawn. U Fabio saqsikom mistoqsija. Tibqa' jgħidilna le, tarġa' tixgħal aħmar. Le xiex imma, le m'hawn ħadd? Jew inkella li intom m'intomx erwieħ ta' xi ħadd midfun hawn? Tridna nibqgħu jew nitilqu? Jekk tridna nibqgħu, ixgħal il-bozza l-ħadra. Jekk tridna nitilqu, ixgħal il-bozza l-ħamra.
Speaker mhix hawn. Ejja, ghost jew bado ma qax kelma. Ma qax kelma.
Xejn is-sara. Le qas jien.
Imma l-ewwel spajkjaw flimkien. Flimkien, jidher xi ħaġa. Sa taf x'nagħmel għandi. Issa raġat jispajkja rah. Spajkja. Opp mal-ewwel. Erġajna.
Mal-ewwel. Mela, x'qed tipprova tgħidilna? Jekk qed tipprova tikkomunika magħna, hemm ir-rempot fuq it-taraġ tal-kappella. Ixgħalulna u doqqu. M'hemm ħadd viċin? Jekk iddoqqulna, turina li hemm xi ħaġa.
Għandi jemmek fiħor jena. Fuq il-mobile, tal-li jista jkun. Tajja, per zommu backup. Zommu backup. Diġa t-tella ftit, taġi, ma naqriet. Ma dawk huma normal ranges. Eżatt, eżatt, eżatt.
Fil-fadda xejn għal. Mhm, anke da.
Ma l-ewwel eżatt malli Beda jitla' tiegħek u jitla' tiegħi, ippupp iddoqq il-piramida. Però it-Trifield ma daqx darba s'issa. Jien għalhekk inħobb ikolli replication tagħhom fim biex nara li li dak li qed jurini dan vera qed jiġri. S'issa għadek ma tajtnix risposta ċara. Tina rispons ċar u għidilna jekk hawn xi ħaġa hawnhekk ħalli nibdew il-komunikazzjoni. Anke tiegħi. Flimkien ara qegħdin jixgħalu. Jekk trid tista' tuża wkoll ir-random words generator biex tgħidilna Tgħidilna xi kliem minnu. S'issa għadu ma tkellimx darba. Tista' turina illi hawn xi ħaġa u tgħidilna xi kliem? All right, tajjeb. Iva.
Jiġifieri f'kelma waħda tgħidilna li hawn xi ħaġa. Mela, ħa nerġa' nsaqsik. Inti bħala di l-entità, jekk vera hawn xi ħaġa hawnhekk, qed jispajkja jerġa'. Di l-entità li għandna hawnhekk jekk vera sakemm mhux anomalija tal-equipment, inti entità tajba jew entità ħażina? Intix inti r-ruħ ta' xi ħadd mejjet illi qiegħed midfun hawn, jew inkella dak illi aħna nsejħulu trickster entity, demon? Urina x'inti, għidilna naqra. Dgħat jispajkjah ma rah.
Tiegħi xejn taħseb? Jispajkja issa. Le b'xejn. Le b'xejn, s'issa
Da tiela. Il-aħmar tiegħi. Dabla linja tinżewx dal-mobile ġifieri.
Tal-aħmar tiegħi ta'.
Anke tiegħi ta' jispajkja. Ta' xejn.
Trid tikkomunika magħna, iva jew le? Tina sinjal, agħmel ħoss. Agħmlilna ħoss. Irridu nisimgħu jew taħbita. Għandek enerġija u saħħa biżżejjed biex ittina sinjal ċar? Da qed jispajkja għall-ostja qed jela.
Nabxej. Le, le, da qed jispajkja. Jina x'qappara.
L-ewwel tal-aħmar kollu, eh, ġifieri. Deġejt fid-dubju jekk hux għax sissa xejn, ma qalx nofs ta' kelma.
U mexew tajjeb ġifieri qed. Mela, mela.
Żgur.
Se jitkellem u jitħax qed tgħajtina. Hawnhekk saru atroċitajiet ta' bil-pasta biex tiġi tgħid il-bniedem tidfnu ħaj. U żgur. Ġieħ kemm hemm taf, bla kurax m'hawnx kura għalih hawnhekk. Ara x'disperazzjoni.
Consciousness.
Ok. Għallimna l-ewwel kelma. Consciousness. Tajjeb, all right, mela. Trid tibda tikkomunika magħna? Uża l-istess apparat.
First.
X'inhu first? Satisfying.
Qatt.
Viċin. Meta jdoqq hekk, jiġifieri li resqet xi ħaġa viċina tiegħu. Viċin ħafna. U naħa l-oħra mhux fejn flajt il-mobile jiena. Mhm.
Mela, issa rridek tixalli dak il-biċċa apparat li hemm fuq it-taraġ tal-kappella.
I'm below. Below.
I'm below. Qiegħed hawn taħt iġifieri? X'ovvja. Għidilni iva jew le. Uża l-piramida xal ħadra iva. U aħmar le.
You're below.
Below fej. Spjeganna naqra. Għaliex qiegħed below, għaliex qiegħed taħt? Iva.
Iva. Ġifieri qiegħed hawn taħt inti, qiegħed mitfun hawn taħt? Għidilni iva jew le. Dat jispajkja. Inti wieħed minn dawk in-nies il-sfortunatament int fint ħaj, Jew miet bil-kolera. Iva.
No energy.
No energy. All right, ma lissa la bdejna l-komunikazzjoni u qed turina li qiegħed hawn.
She won't leave.
Min? Min ma jridx jitlaq?
Mhux jiena hu l-problema. She won't leave.
Mhux qiegħda bilqiegħda. Watch us. Where? Where are you? Għax qed inħares lejkom.
Kellimna naqra u għidilna fejn qiegħed ħalli niġu fuq il-post eżatt. Tista' ttini direzzjoni ta' fejn qiegħed? Ma nafx hekk qed niġġennen, imma tinħoss il-bard f'daqqa waħda.
Normali. Tħoss il-bard inti? Kun qara ta' fukat ta' xetan. Se jiena m'iniex waħda nħoss il-bard.
Ejja, Mirko jista' jkun.
Mela spjegalna naqra fejn nistgħu niġu viċin fejn qiegħed inti. Tista' tgħidilna fejn qiegħed? Ħa nersqu viċin.
Give us a clue where you're located.
Inti ruħ mhux mistrieħa, ġifieri?

Jista' jkun Mhux jien ma żgur mhux ħajqbad lejli.
Cursed. Cursed.
All right. Mela. Jien miexi n-naħa ta' fejna u das-salib.

Daqshekk easy.
Qed idoqq xi ħaġa. Il-ħadra dik kienet. Mela taf illi jiena ma nibżax daqshekk easy. Irridek, irridek tbeżżagħni. Illejla jekk hemm bżonn ma norqodx. Irridek tbeżżagħni, rrid nara xi ħaġa. Illi rridek taħsadni. Qed impoġġilek din iċ-challenge.
Kurzita x'qed tgħid? Kurzita x'qed tgħid? X'qed tgħid Annalisa? Minn hemm ma bdejniex nifmuha. Ħafna affarijiet.
Give it back. Give it back qalet. Dik dik fimta sewwa fimta mela.
Corrupt. Korrapt.
Ġifieri inti corrupted spirit?
It's cold. Aha, vera. Qed Proset. inħossu. Kejtu meter tal-blieħes sa f'daqqa waħda. Qed ikolli ħafna ħafna spikes. U vera kesaħ għax dan araħ. Tappan. Tappan. Mela redek tikkomunika magħna ċar u aħjar. U xatlek, għatlek irridek, dbezzani, x'namel? Nil. Nil. Għaj Nil to no one, sorry.
Make us kneel. Come on. Jekk hemm bżonn, għawwiġni inti.
Make us kneel.
Xi trid iġifieri minn għandna? Spjegali naqra. Continue.
Inkompli.
Għidli xi trid minn għandi. Kejtu mit il-faqqa ġeru anke jien. Ara, kważi jaħmar ta' reġa. Ija anke jien.
It's not for you.
Mela għal min?
Is it for me? Trid tgħid xi ħaġa lili?
Jista' jkun li jinsett imma warajja l-ħin kollu hawn tfaqqih.
Mhux għal Fabio, għalija.
Leave me alone.
Tridna nitilqu ġifieri? Iva, stja mill-ewwel. U jekk ngħidlek li ma nitilqux u nibqgħu hawnhekk.
Not exactly. Hm.
Qed indejquk?
Unquestionably.
Tajjeb. Aw ħa nibqgħalek. Tajjeb. Jien naf li inti mhux ruħ ta' xi ħadd mejjet. Bija mhux ħadet nejjek. I told him.
Bija mhux ħadet nejjek. He told me.
Estja di tajba kienet.

Bursts qed ikolli hekk, spikes? Eħe, eħe, mhux jitla' kollu jibqa'. Le, le, qasir mhux qed jibqa', jispajki jew jinżel. Mela issa taf xirrid minn għandek jien, irdek tmur li fuq it-tarax tal-kappella.

Correct. Irrid narak. Irrid nara xi ħaġa. Trid torini xi ħaġa. Irrid nisma' taħbit dak il-bieb. Dak il-bieb jinstabgħat taħbit fuq il-bieb tal-kappella. U rridek tixgħal dak l-apparat li għandi fuq l-għatba tal-kappella. Jew m'intix kapaċi.
Bring it to me.
Xiex? Titni ġeħdej il-kappella jiena. Għajdli Iva, uża l-piramida, u għajdli Iva. Tridni niġi fejn il-kappella? Inti l-istess entità li kkomunikajna magħha. Soldier. Soldier. L-istess entità li kkomunikajna magħha fl-aħħar żewġ ghost hunts? Għax hemm nies qed jistaqsuni u anki jien għandi l-suspett illi int l-istess ħaġa. Għidli iva jew le. Waqaf kollox daqqa waħda.
Royal.
Jien xejn. Inti markalek li l-ek ara.
Ija, kultant, kultant jaqbat jispajk jana ara. Hop, naqra reġajn, reġajn. Ara, ara, ara.
Mela, għana ġan saqsi. I want you to go. Hotel.
Hotel? Fi California.
Tajjeb.
Tridni niġi fuq it-taraġ tal-kappella, għidli iva jew le, u urini sinjal fuq ir-rempot, fuq dak l-apparat li hemm fuq it-taraġ. Għadha ma daqqitx darba.
Please listen. Qed nisimgħek. Ġieli daqqet Kate ir-renpod. Il-qaħbeċ da. Qaħbeċ meta konna ġo dik id-dar. Da, da.
Meta konna ġo dik id-dar ir-renpod ġo t-taraġ tal-blieh. Għas waqfet.
Kien hemm xi apparition fiha dak it-taraġ hu? Ejja. Qiegħed ħdejja? Ejja x'għel dal-apparat li għandna hawnhekk ħdej il-knisja. Ixel dal-apparat ta' ħdejja. Hawnhekk ma tantx ikun hawn readings ta' ma tantx u l-law. Jiena kif nersaq law. Lem ġew, ma L-hemm ġew. Araħ fa.
L-ewwel kif ersaqt 'l hawn. Spajkja kollu aħmar.
Up, reġa' jien. Anke jien. Sal-aħmar.
Ma nafx qalet I want you xi ħaġa. X'qalet? I'm not sure how, all right.

Mur ixgħalunna. Aja ngħidlek x'nagħmlu. Inti għedtilna biex nitilqu 'l hemm. To your left. To my left. Hawnhekk. Inti għedtilna illi ma tridniex hawnhekk, tridna nitilqu. Aja ngħidlek x'nagħmlu. Mur ixgħalli dak l-apparat ta' fuq it-taraġ. U naqbad inżarma issa u nitilqu 'l hemm. Tagħmilhieli?
U mhux minħabba fik tgħad tibki?
Le, le, mhux, mhux għal Mirko tikpi, qed tara xi ħaġa hemmhekk.
Fej? Mhux minħabba fik qed tibki l-kelba. Għax qed timmissjak hawn għax trid tiġi ħdejk.
Fejn tgħidilna lejna, mmorru aħna. Imkien l-hawn it-timmarka.
Ejja ħa nara, Nina, stenna, stenna x'ħa taqlibni. Isma' ħa taqlibni. Nina, ħa taqlibni. Lallu, Nina.
Down there. Down there, għallek. Down there. Hawnhekk. Nina.
Mela, Nina. X'qed tara, Nina? Taf dak hix waħda ta'?
Le, le, ma tmurx tidħol hemm ġew ta'. Għax jekk tidħol hemm ma toħroġiex.
Understand.
Mela, ritna niġu hawnhekk, ġifieri.
Għandi torċi. Anke jien hawnhekk.
Ritna niġu hawnhekk, all right. Issa. X'iktar? Xi tittorina hawnhekk?

Għada ngħidlek mela. Nibgħatlek.
Min?
Suffering. Spjegalna naqra x'suppost qed nara hawnhekk jiena.
Good point. Suppost qegħdin naraw għalfejn ġibtna hawnhekk. Jien irridek jew tħabbatli mal-bib tal-kappella. Irrid nisma' t-taħbit mal-bib tal-kappella. Stja. X'qalet Annalise? Minix ċerta issa.
Iċċekkja fuq l-iskrin fuq il-mobile. Fejn?
Fuq il-mobile hemmhekk. Tlab il-kelma miktuba. Madhuf, eh hawn. Bang. M'hawnx kelma ta'. Taf Brandon. M'hemmx dik il-lapeda hemm barra ta' dawk li għerqu. Mhux aħjar nċekkjaw x'isem hi. M'hawnx kelma, Mma.
Awara fejn? Għalleċ li. Not all of us. Le, ma ma kienet ċem ta' I live here.
I live here. Wara, I told him.
Raġat, I told him.
Tiċċekkjana li. Hmm.
Nista' niċċekkja tax qalet l-ewwel. Għax jiena tlabt hekk. Tħabbat fuq il-bieb tal-kappella. Irrid nisma' t-taħbit fuq il-bieb tal-kappella. Piramida llum. Il-piramida qed tisplodi. Irrid nisma' t-taħbit fuq il-bieb tal-kappella. Viċin kienet dik. Biex għamlet hekk, viċin. Il-ħoss doppju.
Ejja, ejja. Għax di iktar ma tersaq viċin. Ah, ok. Ah, ok, ah, ok.
Da xkien?
Analiz barra.
Ġara l-analiz.
Għattra ċekja l-ismi ah. tal-labda, ċekja l-isem Brandon, tkun shocking. Oh.

Aħjar għalik. Nixtieqek tħabbat mal-bieb tal-kappella, rrid nisma' t-taħbit ma' dak il-bieb. Insih l-equipment kollu.
Very much. Tini taħbita mal-bieb tal-kappella.
Guilty.
Irridek tħabbatli mal-bieb tal-kappella. Jew inkella hemm dak il-bieb arah. Tih tisbita tajba, aħsadna. Dam. Dan? I can't talk.
Dam.
All right, mela tkellem. Mad.
Naf.
Maħruq għalik. Maħruq għalik. Jien jiena nħobb
nippuxja, eh, ġifieri.
I can hear you. Naf. Ok, naf, hop. Naħseb Mirko sta. Naħseb Mirko hija.
Heaven.
Give us a sign, ejja. Give us a sign.
Accident. Jien jien ġatlek xi rrid. Taħbita mal-bib tal-kappella. Tini dik it-taħbita. Nkun kontent u nitlaq lem. Ma tridx? M'għandekx enerġija biżżejjed biex tagħmilha dil-biċċa xogħol? Inkellem l-apparat fuq it-taraġ u rridek tersaq viġin tiegħu. Ridek tersaq.
All right. Ridek tersaq lejn l-apparat. You don't understand.
Memx nifhem.
Ersaq lej il-bib tal-kappella.
Nersaq.
Ersaq lej il-bib tal-kappella u jimmarka l-apparat. Mela.
Ħanersaq jiena. Irrid nisma' dan il-bieb iħabbat.
Imma xaddejt minn hawn, jista' jkun xaddejna minn hawn.
Ah, ok.
Ejja. Kif li qaltlek?
Mela ejja. Tini dit taħbita, għanet il-qulem. rempoċċej. Ħan iċċekja għax. Eh, għax tiġi f'dubju.
Ġejt fid-dubju.

Ġieli ma jimmarka xejn li sound dan hawn speaker. Ejwa.
Meta konna fej konna hemmhekk. Madoneo.
White Why is she here? White Rocks.
Jiena naħseb ma jiena l-problema.
Fomna sija u nofs, immuta. Daqqa waħda tellerita.
Għax hu veru jkun random ta'. Eh, mela, dak random words generator u għandu għal fej kelb. All right. Hurtful.
Imma li ma jdoqx jibba għadda jdoqx raħet kif. Mm.
Brian. Brian?
Ma fx kuxet nidġennen imma rajt daw l ġo ħġieġ. Eh, eh, Għat jirrifletti għax jina battu bil-kamera l-ewel bejt. Għat jirrifletti ta' jirrifletti.
Abused. Lallu.
Minn kollox qed tgħidilna di. Jew jgħidilna insomma. I'm close.
Close?
Ah, okay. All right, mela hekk inti qiegħed close. Issa rridek tmur fuq dak it-taraġ u doqqenna dak l-apparat ejja. Jekk inti qiegħed close, hawnhekk ara. Hawnhekk, fuq dan. Ejja. Jekk m'intix kapaċi tħabbat mal-bieb, għax jekk tħabbat li mal-bieb, nista' naqbad u nżarma u nitilqu lem. Għax dik hija prova ċara u. X'qalet aħmar? No qalet. Ma tridx tħabbat mal-bieb għaliex?
Jista' jkun m'hemmx enerġija biżżejjed għax kemm minn hawn qalet no enerġità. Ejja.
Dejjem qed nitkellmu fuq kliem random. Mhux hekk. Għidlek hi s-sar.
Annalisa ara ma tagħmillix hekk għax jekk hemm Ġurdien.
Imma mhux tħaxwix. Le?
Kieku ratu l-kelma. Imma x'ħoss qed tisma'?
Issa smajtu l-kanċell issa?
Mela, imma imma baxx ħafna. Bl-istorbju. Il-kanċell da.
Ejwa, l-kanċell.
Isu, isu. Isu zaqzaq.
Isu faqqa l-ferrol. Ħoss baxx ħafna li jagħmel hekk. U jimxi. Imma vera baxx.
Definitely. Jekk ma tgħaddix karozza.
Il-baħar ta. Ejwa ta.
Il-baħar.
Il-baħar.

Jew.
Vera, smajtu, smajtu darbtejn.
Ma naħsibx li Ġurdin Katie jħoss li qed jagħmel.
Min nara xejn fuq it-terminal. Min nara xejn fuq it-terminal. L-aħħar ta' Ġurdin ġeneralment mhux hekk ikun.
Le, le, fuq it-terminal ma hu xejn, xejn, xejn.

Xi ġara lek Kate? Eh? Le, le, xej, xej. Just hekk. Uneasiness. Uneasiness. So bħal meta anxiety. Ir-rempot ma daqqitx darba.
Imma l-piramida splodiet. Il-piramida l-lum rekord.
Ehm, Skużaw nimma ħajkolli nixal sigarett. Għax qed inħossni jekk. Naqra. Qed idoqda. Qed idoqdak? Da.
Trajfield?
Aha. Ostja, l-ewwel darba. Mela spajkja l-EMF.
What do you want? Temperatura niżlet, eh? Minn 19, 14.6. Lallu tinħass ibżax. Tinħass, tinħass.
Issa laqtela ħalqa. Tfejnila l-application. Is-sek tikkomunika magħna għandha r-rempot u hemm dak il-bieb. Jiena dak il-bieb irrid nisma' jinstabat. Diffiċli, eh? Diffiċli imma.
Jiena naħseb li jekk hawn xi entità u waħda mill-kliemet random il-piramida ta' dejja. Waħda mill-kliemet random li bdiet tgħid I don't have the energy, I don't have the strength, xi ħaġa hekk. I'm weak.
I'm weak, I'm ill, kollox. Eżatt.
Se jkun m'għandux dik l-enerġija biex jagħmel taħbita, ma nafx. Jien naraw.
Insomma.
Għallek li għarax. Mela Fab, inti riċenti bgħattli voice message u bellaħtni naqra. U jiena meta nisma' stejjer bħal dawn minn għandek, tgħidli jekk tismagħhom minn għand ħaddieħor ma temmnux, mhux għax ma nemmnux imma minn għandek nisma' naf kemm inti bniedem xettiku u naf naf kif inti. Allura isek meta nisma' xi ħaġa bħal din minn għandek u ġratlek riċenti issa. Nemnek, nemnek. Eh, rakkontanna naqra x'ġara eżatt.
Eżatt, mela, ovvjament minn segwi dal-podcast u forsi ġenerali taf li dejjem xaqleb lej bħal Mirko jiena. Mhm. Iktar xettiku milli nemmen, però dejjem ħal dik il-question mark. Taf inti li dak li jkun jiena ma mmerjaħx Għax hu jkun jaf x'ra, x'ħass, x'esperjenza, sewwa? U dan, insomma, bażikament biex ma ntawallekx, bl-eżatt ħanidilkom bid-dates, bil-ħinijiet u b'kollox. Morna naraw The Mummy, il-film il-ġdid, is-sinema, u wara t-tfajla Monique qaltli, qaltli imxi nieħdu ġiex pastizzi mir-Rabat, hemmhekk ma jagħlaq qatt. U morna hemmhekk, ħadna l-pastizzi, u qisu xi siegħa u nofs ta' filgħodu bgħadna t-triq tagħna niżlin lura. Niżlin niżla tas-saqqajja u għadni niftakar bil-mużika b'kollox kien għaddej fuq ir-radio x'kien hemm diska tal-Queen għaddejja. U bdiet tgħidli Monique qalt li isma' Cleo hekk tiftakar qalt li kien hawn siġra forma ta' kurċifiss u nerma trid titgħares hekk barra mit-tieqa In-naħa tagħha biex tara tarax dal-kurċifiss.
U. Kif qam tisimgħu l-baħar. Inti taf ġa dik ir-rima tal-vapur? Dak għadda l-vapur u r-rima tiegħu. Naħseb. Mela, taħbat ir-rima. Insomma, biex ma ntawallekx, bdiet tgħidli, bdiet issemmi, bdiet tħares in-naħa tal-passiġġier 'il barra hekk u trid tgħidli fuq dak din siġra forma ta' kurċifiss u jien qed insuq hekk u f'daqqa waħda nara wieħed tiela' bil-kontra it-telgħa tas-saqqajja, sewwa? Eżatt f'hemm sala tat-tiġijiet, sewwa? U beda jteptep il-brajt u hekk qed tara daxxil mad-doffi għandu jisuf fidil. Qed jixel il-brajt ġew iċċi għal xejn, għal xejn kollha mexjin in-naħa tagħna u n-naħa tiegħu. Ħin minnhom naraw. Dell. Ċar kristall rajtu jiena. Iswed, pitch black, jiġifieri pitch black bla features ta' xejn, però kull ma rajt jien rajt is-saqajn quddiem il-fanal jagħmlu hekk. Rajtek żewġ passi quddiem il-fanal. Torso u l-isfel għadtli.
Eżatt, mit-torso u l-isfel. Miexi quddiem il-fanali tal-karozza, x'inqabeż il-fanali ma deher xejn iktar. Sparixxa kompletament. Ma qasamx għan-naħa l-oħra. Xejn. Basically dar-raġel. Daw, daw rawh żgur.
Dar-raġel waqaflu biex jaqsam. Most probably da rah forsi forma iktar ċara ta' bniedem iktar milli rajnih aħna. Jiena rajtu, Monique rat l-istess, u qisu li kieku kont waħdi kid, kont ngħidlek u le. Kont nibqa' dejjem, imbagħad qaltli, qaltli isma', qaltli inti rajtha li rajt jiena. Qed tara x'rajt? Allura qed isu Dell jaqsam. Qedtilha anka jena. Qedtilha ma mhux Dell just a shadow, eh, parsa għajn għaddew minn qudiem il-fanali u sparixxew eżatt fejn tispiċċa l-karozza f'nofs ta' triq ma komplewx jaqsmu triq daw il-parsa għajn. Kien miexi n-naħa l-oħra tat-traffic jew in-naħa tiegħek? Le, le, in-naħa l-oħra. Jiena nieżel, ok, il-karozza l-oħra tiela' u l-ieħor ħareġ minn ġo s-siġar, Daddell ħareġ minn ġo s-siġar, għadda minn quddiem il-karozza u sparixxa. Jiena, in the meantime, kont infixkel, qed nara dax-xufier tiela' bil-karozza u hekk, ngħidlek issa ma rajtx min kien hemm fil-karozza u biex inkun hundred percent imma jiena rajtu jisparixxi. Ġifieri Daddell rajtu jisparixxi. It-tawa tfaċċata kien hemm qisu erba' ħames karozzi pparkjati In-naħa l-oħra tas-sala, qed forsi hemm xi ħadd telef il-karozza, ma karozzi kienu vojta.
Meta kienet il-ġurnata Fabio? Ara ħanibqa' niftakarha żgur għax jumej qabel birthday tiegħi kien. 18 ta' April 2026.
Reċenti da. Sewwa, qed nikdeb għax mhux 18, 19 għax kienu sija u nofs ta' filgħodu. Allura kienet qalbet il-ġurnata ta' wara kien qaleb il-ħadd. Sewwa? Qed insaqsik ta' fala. Għax issa nixtieq nagħmel appell hemm barra forsi jekk dik il-persuna li qed jgħid Fabio li waqfet u xalet dak il-brajt u qed tisma' u qed tara dal-podcast u forsi jixtieq jikkuntattjana nixtiequ nisimgħu għal-istorja ġifier ħalli aħna jkollna mhux konferma x'min ix nemmen il-Fabio imma l-inqas forsi jekk raxi dettall

Qiegħed fuq is-sajd tiegħi, miexi normali u da. U mbagħad naraw daddel, da żgur raħ jaqsam dak il-ħin u nħasad. Jiġifieri, Jekk jekk xi ħadd rah daddel jew dix xi ħaġa għidilha li trid, ibgħatilna private message, m'hemmx għalfejn jiġifieri tiġi fuq il-podcast jekk ma tixtieqx. Imma ibgħatilna private message jew voice message whatever. Ma tridx tgħidilna min inti mhix problema. L-importanti li jkollna ħanajt tipo l-verżjoni tiegħek ta' ta' xrajt. Għax hija storja captivating ħafna jiena kif għattieli ġifieri dik inhar tipo bellaħtni mbagħad nismagħha minn għandek. Fimt? Ħankun onest, Keith, ħankun onest, kieku qalli li ħadd ieħor ma kontx nemmnu. L-iktar ħaġa forsi plawżibbli li mhijiex hekk ta'. Kelb.
Li qasmet persuna u daħlet f'dil-karozza li bdiet tixgħel il-brajt u daħlitlu fuq is-sitta wara. Imma, imma aħna dell rajna jisparixxi, eh? Aħna rajna dell jisparixxi, mhux persuna. Aqqas nista' ngħidlek li figura umana kompluta. Kompluta, għax inti jiġifieri, Is-saqajn hekk jisu ħanejlek eżem miż-żokra l-isfel. Mm. Rajtek is-saqajn jagħmlu hekk qudiem il-fanali. Hemm ħafna filmati YouTube ta' din il-xbija li tissemmi. Shadow people, forsi. Shadow person, eh, jgħidulhom ah, shadow person.
Pero hemm ħafna stejjer ta' saqaj jimxu weħedhom. Ġifieri rajt ħafna videos, hemm video Popolarissimo ġifieri mhux shadow iktar iktar abjad. Qisu hekk qed tara. Però daw daw mit-torso u l-isfel però kienu twal. Issa qed tara. Ir-reklam ta' Twix. Alright.
Tiftakru l-reklam ta' Twix. Mela mela mela mela. Meta kienu jagħmlu jimxu hekk.
Ta' qed tara.
Tnejn Twix mixjin wara xulxin bi slow motion. Dan video fuq YouTube ġieri. Le, jien darba rajt wieħed u ma nista' nsibu xejn tal-video, veru kien interessanti. Kamra xi salott whatever, hemm parent, il-missier minn għalija u toddler mal-art qed jilgħab miegħu. Ħin minnhom minn ġol-kamra minn wara l-baby jgħaddu b'parsa għajn jiġru hekk, qisu xi ħaġa jogging, eh? U t-tifel dawwar rasu jħares lejh da. Imma dehru trasparenti mhumiex solid. It-tifel dawar wiċċu jħares lejh ta. Reċenti rajt vidjow interessantissmu ħafna. Dar għandhom ring camera ġol ġol ġod-dar ġo ġos-salott. U tara dil-figura għaddejja tiġri. Mhux mit-torso, ħa ngħidu miċ-ċest l-isfel. Għaddejja tiġri. Taħbat mal-ħajt. Ikun hemm inkwattru mal-ħajt jiċċaqlaq. Estra.
Toħroġ minn ġo bieb, ġifieri da daħlet ġo ħajt. Kien hemm disturbance. Ija, kien hemm disturbance.
Eh. Toħroġ minn ġo bieb the shadow person jew xini u tara l-kelb jitlaq jiġri. Jgħat fuq YouTube u koll dal-video, interessanti ħafna, kux fake ma nafx. Tittoqgħod attent għax illum taf kemm hawn fakes, illum iġibuk f'dubju. Mbagħad illum u bil-AI u hekk. X'derilkom allura mill-lejla? L-affarijiet li ġraw, ġraw affarijiet. Jiena għalija ta' skemm smajt daqq ta' strumenti u apparat u li affaxxinatni illi kid kellu l-PK meter tiegħu jien kelli tiegħi u bdejna naqblu ġifieri meta jixelu flimkien u jiena ġieli għamilt ghost hunts, amateur, Immens għal rasi, jiġifieri, imma number one kienet veru professional ħadt pjaċir, onestament. U l-fatt li nerġa' ngħidlek li l-apparati bdew jaqblu u ċertu eh, anka l-piramida per eżempju li tagħmel ċertu feedback mhm. ma waqfitx eh, anka ġifieri ħana nitkellmu issa hawn mhm. mhm. Inkredibbli, eh, ġifieri. U li nnutajt ukoll li l-application, ir-random word generator u l-piramida kultant bdew jaqblu. Iva, flimkien. Dik oħra kienet kienet naqra interessanti. Ovvjament xtaqt, xtaqt li nisimgħu dak li tlabniha, taħbita mal-bieb, ara qattusa x'tiġri. Ah, nisperaw tara jxnina.
Xtaqt tisma' it-taħbita, issa bil-garanzija li kif jgħid fil-kamera Mirko nibdew inżarmaw nisimgħu xi ħaġa. Kull tip ta' taħbit.
Imma s'issa għadna ma smajna xejn. Ir-REM pod illum ġibni ħal xejn. għax m'għamilx ħoss wieħed, mhux bħal meta għamilna l-investigazzjoni ġo dik id-dar privata dikha kienet dikinhar rempot impressjonani kemm kemm daq u jirrespondina. Tant daq li ħsebtu għadda moħħi. Anki jien.
Sinjal tajjeb ukoll ta' ġifier sinjal li huwa ġenwin. X'kieku idoqq għal xejn, kien joqgħod idoqq il-lejla. Jaħdem, jaħdem. Sa ċertu punt, xtaqtu daqq, imma kieku joqgħod idoqq għal xejn. Jaħdem, jaħdem, għax, ħa. Taraħ, ġifieri, mhiex hawn għadu, konna nisimgħuh, konna narawh. Però fl-ebda ħin m'għamel m'għamel sinjal wieħed. Mela ħa ngħidilkom ħaġa oħra. qabel ma nitilqu. Ħabbatt l-bieb. Għalaqli ħalqi. Ħabbatt l-bieb. Jekk tħabbatt l-bieb nitlaq minn hawn kuntent illum. Ħanit fidi għara.